Essalamu Aleýkum hormatly adamlar! Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanyşdyrýan Watan habarlary gepleşigimize başlaýarys. Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary girizildi. Şeýle-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary biz şu gün Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirýäris. Mejlisde däp bolşy ýaly käbirine taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna seredýäris. Şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli derwaýys meseleleri ara alyp maslahatlaşarys.
Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myradowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem ol iki müň ýigrimi ikinji ýylda ýurdumyzda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň nobatdaky uçdantutma ýazuwynyň geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Bu çäre iki müň on bäşinji ýylyň onunjy iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we durmuş geňeşiniň kabul eden Ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň iki müň ýigriminji ýyldaky ýazuwynyň Bütindünýä maksatnamasynyň Kararnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde amala aşyrylar. Bu çäräniň geçirilişine düýpli taýýarlyk görmek, guramaçylyk meselelerini wagtynda çözmek, şeýle hem öňde boljak çäräni degişli derejede ugrukdyrmak maksady bilen döwlet toparyny döretmek göz öňünde tutulýar. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, öňde boljak çäräniň uly ähmiýetiniň bardygyny belledi. Onuň netijeleri döwletimiziň durmuş-ykdysady syýasatyny kämilleşdirmek, möhüm milli maksatnamalary işläp taýýarlamak, şeýle hem ilatyň demografiýa ýagdaýyna baha bermek üçin wajyp bolup durýar. Şäher bilen obanyň ýaşaýyş-durmuş tapawudyny aradan aýyrmak içerki syýasatyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu meseleleriň sebitlerde döwrebap düzümiň kemala gelmeginde giň möçberli gurluşyk işleriniň ösmegi arkaly çözülmelidigini aýdyp, döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň ösüş maksatnamalarynda hut şu ugurlaryň göz öňünde tutulmagynyň wajypdygyny belledi. Ilat ýazuwynyň maglumatlarynyň jemlenmegi durmuş we ykdysady ulgamlarda ýerine ýetirilmeli çäreleri kesgitlemekde möhüm esas bolup durýandygyny belläp, hormatly Prezidentimiz ähli derejedäki býujetleri, ilkinji nobatda bolsa, Döwlet býujetini meýilnamalaşdyrmakda statistiki maglumatlaryň peýdalanylmagynyň zerurdygyny aýtdy. öňde boljak çäreleriň möhüm meselelerine üns çekip, hormatly Prezidentimiz wise-premere degişli düzümler bilen bilelikde bu meseleleri ýene bir ýola işläp taýýarlamagy we bu ugurdaky milli tejribä hem-de öňdebaryjy ýörelgelere laýyklykda taýýarlyk işlerini alyp barmagy tabşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Gurban Nazarow gözegçilik edýän goýumlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de degişli edaralaryň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde ykdysadyýetiň döwlete dagylsyz ulgamyny giňeltmek, onuň kuwwatyny hem-de milli ösüşiň möhüm wezipelerini çözmäge goşýan goşandyny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, wise-premýere söwda we telekeçilik işini kämilleşdirmek, işewürligi işjeňleşdirmek üçin şertleri döretmek hem-de ýurdumyzyň bäsleşige ukyply senagat toplumyny döretmekde hususy başlangyçlary höweslendirmek, bu ulgama öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmak boýunça anyk tabşyryklary berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Babaýew şu ýylyň ikinji, dördünji noýabry aralygynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanyň nebiti we gazy iki müň on ýedi atly ýigrimi ikinji halkara maslahatyny we sergisini guramaga görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Ykdysady gözden geçirilişe dünýäniň köp ýurtlaryndan hünärmenler, şol sanda nebit-gaz kompaniýalarynyň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, halkara guramalaryň, şeýle-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşarlar. Halkara maslahatynyň gün tertibine dünýäniň, sebitiň we ýurdumyzyň nebit-gaz pudagynyň, bu ulgamdaky halkara hyzmatdaşlygynyň ösüşi, pudaga daşary ýurt maýa serişdelerini çekmek, täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler girdiler. Türkmen tebigy gazyny dünýä bazarlaryna ugratmagyň köpugurly meselelerine, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasyna aýratyn üns berler. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamalarda göz öňünde tutulan taslamalaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi güýçlendirmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz noýabr aýynyň başynda Aşgabatda geçiriljek nebit-gaz sergisiniň we maslahatynyň ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň serişde we senagat mümkinçiliklerini doly derejede görkezmäge, ýurdumyz bilen öňdebaryjy tehnologiýalara eýe bolan daşary ýurt kompaniýalarynyň arasyndaky özara peýdaly gatnaşyklary işjeňleşdirmäge ýardam bermäge gönükdirilmelidigini belledi. Forumyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň zerurdygy barada aýdyp, döwlet Baştutanymyz bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Oraz Geldiýew welaýatlarda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Häzirki güne çenli ýedi ýüz otuz bäş müň ýedi ýüz segsen ýedi gektar meýdana bugdaý ekildi. Şunuň bilen birlikde, agrotehniki kadalara laýyklykda, ekinlere ideg etmek, şol sanda ösüş suwuny tutmak, haşal otlara garşy göreşmek boýunça işler alnyp barylýar. Ýurdumyzyň pagtaçylary häzirki güne çenli Watan harmanyna bir million tonnadan gowrak ak altyn tabşyrdylar. Ýygnalan pagta hasylyny kabul ediş bölümlerine hem-de pagta arassalaýjy kärhanalara bökdençsiz getirilýär. Tabşyrylan hasyl üçin pagtaçylar bilen öz wagtynda hasaplaşyklar geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şeýle diýdi. Hormatly Ministr Kabinetiniň agzalary, näme, elbetde, bi biz üçin bir hoş habar. Ýurdumyzyň pagtaçylarynyň Halal zähmetiň netijesinde bir million tonna pagta taýýarlamagy, elbetde, örän gowy. Men ine, edermen ak altyn ussatlarymyzyň ählisini bu gazanan üstünlikleri bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Olar, esasan hem, berk jan saglygy, abadan hem bagtyýar durmuşy we bundan hem beýläk. Täze-täze zähmet üstünliklerini tüýs ýürekden arzuw edýärin. Orazgeldiýew size bolsa esasy berjek tabşyrygym bu häzirki döwürde pagta bilen bagly tamamlaýjy işleri geçirmeli. Ýygnap alnan ähli pagta hasylymyzy talaba laýyk ýerleşdirmeli. Bu tabşyryk Milletden welaýat häkimlerine degişli bolup dur. Esasy gowy üstüni hem basyryp goýmaly. Pagtanyň galan bölegini bolsa hem anyk seljermeli we. Dokma senagaty boýunça zerur bolan paýyny anyklamaly. Hasylyň özümizden artýan bölegini bolsa, elbetde, döwlet haryt çigmalyny biržanyň üsti bilen söwda çykarmaly. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Aýdogdyýew gözegçilik edýän ulgamyndaky işleriň ýagdaýy hem-de ýurdumyzyň himiýa we dokma toplumynyň önümçi kuwwatyny pugtalandyrmak boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi. Wise-premýer kuwwaty ýylda bir million bir ýüz elli bäş müň tonna karbamide barabar bolan zawodyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşmak üçin Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherine bolan iş saparynyň netijeleri barada hem hasabat berdi. Täze gazhimiýa toplumynyň daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň gatnaşmagynda taslamada göz öňünde tutulan möhletlerde gurulýandygy hem-de dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň tehnologiýalary we enjamlary bilen üpjün edilýändigi habar berildi. Häzirki wagtda desgada gurluşyk-gurnama işleri çalt depginlerde alnyp barylýar. Garabogaz şäherindäki Bekdaş gämi duralgasynyň durkuny täzelemek we döwrebaplaşdyrmak boýunça gurluşyk işleri hem alnyp barylýar. Şeýle hem wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň Dokma senagaty ministrliginiň işini kämilleşdirmek boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Çü maksatlar bilen ministrligiň täze düzgünnamasy işlenip taýýarlandy. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, senagaty ösdürmek boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň sebitleri toplumlaýyn senagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek wezipelerini çözmäge, bi ulgamda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri hem-de eksport ugurly harytlary öndürýän önümçilikleri döretmäge ýardam etmelidigini belledi. Umuman, munuň özi Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagyna we gülläp ösmegine, halkymyzyň abadançylygynyň ýokarlanmagyna hyzmat eder. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň okgunly ösýän gazhimiýa pudagyny pugtalandyrmak üçin karbamid öndürýän täze zawodyň gurluşygynyň strategik ähmiýetini belledi. Döwlet Baştutanymyz önümçilik desgalary ulgamyna öňdebaryjy tehnologiýalary we iň täze işläp taýýarlamalary ornaşdyrmagyň ekologiýa howpsuzlygynyň talaplaryny berjaý etmegiň wajypdygyna ünsi çekip, wise-premýere Gasymiýa kärhanasynyň hem-de Garabogazdaky deňiz portunyň gurluşygynyň başyny hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz ýeňil senagatynda amala aşyrylýan düzümleýin özgertmeleriň dokma pudagynyň kuwwatyny artdyrmaga, ýokary hilli haly önümleriniň önümçiligini ýola goýmaga, daşary ýurtlara iberilýän önümleriň möçberlerini we görnüşlerini artdyrmaga ýardam etmelidigini belläp, bu babatda wise-premýere degişli görkezmeleri berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Amangeldiýew gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, Aşgabat şäherini ösdürmegiň on bäşinji nobatdakysynyň çäklerinde bina edilen medeni-durmuş maksatly desgalaryň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk we şanly wakalar mynasybetli işlenip taýýarlanylan maksatnamalar barada hasabat berdi. Bu tapgyrda ýurdumyzyň dürli ministrlikler we pudak edaralary, Aşgabat şäher häkimligi hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bu binalaryň buýrujylary boldular. Häzirki döwürde täze binalaryň gurluşyk işleri doly tamamlanyp, olaryň ulanmaga berilmegi mynasybetli guraljak dabaralara taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimizi hasap et diňläp, paýtagtymyzyň ähli görkezijileri babatda ýokary derejä laýyklykda nusgalyk bolmalydygyny belledi. Aşgabat sazlaşykly ösýän şäheriň köpugurly ulgamlaryny özünde jemlemek bilen, gözelligiň, amatlylygyň, täzeçil usullaryň we binagärlik çözgütleriň öňdebaryjy meýilleriniň hem-de milli binagärlik ýörelgeleriniň utgaşygyny döretmelidir. Şunda adamlaryň abadan ýaşaýyş üçin ähli zerur şertleriň döredilmegi Aşgabatda amala aşyrylýan giň möçberli şähergurluşyk maksatnamasynyň möhüm ugruna öwrülmelidir. Hormatly Prezidentimiz döwletimiz tarapyndan türkmenistanlylaryň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagy bilen baglanyşykly meselelere mundan beýläk-de yzygiderli üns beriljekdigini aýdyp, Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň ýigrimi alty ýyllyk şanly senesi mynasybetli gurlup ulanmaga berlýän medeni-durmuş maksatly täze binalar toplumynyň açylyş dabarasy mynasybetli geçiriljek köpçülikleýin çäreleriň ýokary guramaçyk derejesini üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklary berdi. Mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimiz Täşli YEW-i başga işe geçmegi sebäpli Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmak, Anna Berdiýewi Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmak. Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmegi Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň häkiminiň orunbasary Gyşykowyň üstüne ýüklemek bilen baglanyşykly degişli resminamalary gol çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Anna Meredow gözegçilik edýän ulag-aragatnaşyk ulgamyndaky işleriň ýagdaýy, Bereket lokomotiw deposynyň açylyşyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, häzirki zaman yklymara ýollarynyň çatrygynda ýerleşmek bilen Türkmenistanyň häzirki döwürde özüniň ägirt uly üstaşyr kuwwatyny sebitiň hem-de tutuş dünýäniň abadançylygynyň we durnukly ösüşiň bähbidine laýyk gelýän özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gönükdirýändigini belledi. Ýurdumyz döwrebap ulag düzümini döretmäge ägirt uly serişdeleri gönükdirip, milli ykdysadyýeti mundan beýläk-de ösdürmek hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlar üçin onuň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak babatda ygtybarly esasy döredýär. Bu ugurda amala aşyrylýan ähli çäreler ýurdumyzyň ulag ulgamynyň halkara kommunikasiýa düzümine işjeň goşulyşmagyna, ýurdumyzda multimodal gatnawlaryň utgaşdyrylmagyny üpjün edýän iri logistika merkezleriniň döredilmegine ýardam edýär. Hormatly Prezidentimiz täze desganyň ähmiýetini belläp, wise-premýere lokomotiw deposyny ulanmaga bermek dabarasyny ýokary derejede guramagy tabşyrdy. Soňra wise-premýer hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berip, häzirki zaman awtoulag kärhanasynyň we okuw-türgenleşik merkeziniň gurluşygynyň taslamasynyň taýýarlanyşy barada hasabat berdi. Häzirki wagtda Awtomobil ulaglary ministrligi we Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan degişli işler geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimize gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň şekil taslamasy hem-de gurulmagy teklip edilýän ýeriň çyzgysy hödürlenildi. Döwlet Baştutanymyz awtomobil ulag ulgamynyň düzümini döwrebaplaşdyrmagyň, onuň üstüni ýetirmegiň, gatnawlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň, ulgamy ösdürmegiň gaýragoýulmasyz wezipeleri bolup durýandygyny belledi. Täze desga gurlanda, ähli degişli meseleleri, şol sanda göz öňünde tutulýan işleriň hilini, degişli gurluşyk serişdeleriniň ulanyşyny, işleriň bellenilen möhletlerde tamamlanmagyny, ulag serişdelerini hem-de olara tehniki taýdan hyzmat ediş we abatlaýyş serişdeleriniň alynmagyny, awtoulag serişdelerine edilýän hyzmatlaryň talaba laýyk ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamak möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we hödürlenen taslamany makullap, wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi. Soňra wise-premýer Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy iki müň on sekizinji, iki müň ýigrimi dördünji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň esasynda işlenip taýýarlanylan Türkmenistanyň demir ýol ulaglary pudagyny iki müň on sekizinji, iki müň ýigrimi birinji ýyllar aralygynda ösdürmegiň esasy ugurlarynyň maksatnamasynyň taslamasy barada hasabat berdi. Hödürlenýän maksatnamanyň çäklerinde bi pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen çäreleriň birnäçesini geçirmek göz öňünde tutulýar. Hormatly Prezidentimiz pudagy kämilleşdirmegiň döwlet strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Soňky ýyllarda işe girizilen polat ýollar Türkmenistana goňşy döwletler bilen hyzmatdaşlygy täze derejä çykarmaga mümkinçilik berdi. milli baýlyklary çalt depginler bilen özleşdirmäge hem-de rejeli peýdalanmaga ýardam etdi, ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde möhüm orny eýeledi. Döwlet Baştutanymyz demir ýol ulaglary ulgamynyň işgärleriniň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekip, degişli edaralar bilen bilelikde teklip edilýän çäreleriň netijeliligini seljermegi, meýilleşdirilýän taslamalaryň ykdysady netijeliliginiň hasabatlaryny düzmegi tabşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Garajaýew şu ýylyň onunjy, on ikinji noýabrynda Ýaponiýada geçiriljek Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň meýilnamasy barada hasabat berdi. Döredijilik çäresiniň dowamynda ýurdumyzyň amaly-haşam sungatynyň we muzeý gymmatlyklarynyň eserleriniň sergisi, belli aýdymçylaryň, bagşy-sazandalaryň, Galkynyş folklor tans toparynyň çykyşlary, türkmen hem-de ýapon artistleriniň bilelikdäki konserti guralar. Ýaponiýada geçirilýän Türkmenistanyň Medeniýet günleri iki müň on bäşinji ýylyň oktýabrynda hormatly Prezidentimiz bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň arasynda Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň dowamynda gazanylan ylalaşyklara laýyklykda guralýar. Medeni çäreler türkmen-ýapon köpugurly hyzmatdaşlygynyň ruhy taýdan baýlaşmagyny, iki ýurduň halklarynyň ýakynlaşmagyny şertlendirýär hem-de özara düşünişmek we dostluk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ýardam berýär. Şeýle hem wise-premýer Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň ýigrimi alty ýyllyk baýramçylygyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, Garaşsyzlyk güni mynasybetli meýilleşdirilen dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek, Ýaponiýada geçiriljek medeni çäreleri degişli derejede guramak boýunça birnäçe tabşyryklary berdi. Nobatdaky medeni çäre türkmen sungatyny, halkymyzyň däp-dessurlaryny, onuň baý milli mirasyny we Türkmenistanyň häzirki döwürde ýeten derejesini giňden beýan etmelidir. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Toýlyýew şu ýylyň on birinji, on ikinji oktýabrynda Tehnologiýalar merkezinde geçirilen Innowasiýalar, täze tehnologiýalar we olary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri atly birinji Türkmen-hytaý ylmy-innowasion forumynyň netijeleri barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Ylym we TNK ministrliginiň, Hytaýyň Hubei we Guandun welaýatlarynyň Ylym we TNK departamentleriniň, Aziýa-Ýewropa forum guramasynyň, şeýle hem Hytaýyň ylmy-barlag institutlarynyň on birsiniň, dört ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýurdumyzyň ylym we bilim edaralarynyň elli ýedisiniň hünärmenleri, dört ýüz altmyş sekiz alym Türkmenistana wekilçilik etdi. Maslahatyň dowamynda ylmyň we TNK-nyň dürli ugurlary boýunça täzeçil işläp taýýarlamalara garaldy we mowzuklaýyn ugurlar boýunça pikir alyşmalar boldy. Seýsmologiýa, himiýa, maldarçylyk, weterinariýa gullugy, Gün energiýasy, biologiýa, agrotehnologiýa ýaly ugurlaryň ösüşi bilen baglanyşykly meselelere-de garaldy. Maslahata gatnaşyjylar möhüm ylmy wezipeleri çözmekde netijeli gatnaşyklaryň geljekki ugurlaryny kesgitlediler. Hususan-da, uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygyň şertnamalaýyn-hukuk esaslaryny giňeltmek, ylym we innowasion tehnologiýalar boýunça hyzmatdaşlyk baradaky hökümetara toparyny döretmek babatda teklipler öňe sürüldi. Gepleşikleri yzygiderli dowam etmek maksady bilen iki müň on sekizinji ýylda Hytaý Halk Respublikasynda şunuň ýaly ikitaraplaýyn forumy geçirmek, şeýle hem türkmen hünärmenlerini Hytaý Halk Respublikasynyň ylmy edaralaryna tejribe geçmeklerini guramak, özara alşmalar we ylym hem-de innowasion tehnologiýalar babatda türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyna bagyşlanylan bilelikdäki maglumat taslamasy bolan web-saýtlary guramak teklip edilýär. Tejribe alyşmak, iş ýüzündäki gatnaşyklary ýola goýmak üçin Hytaýyň işjeň seýsmiki zolaklaryny kiçi etraplaşdyrmak boýunça işleri geçirmek maksadynda türkmen hünärmenleri çagyryldy. Hytaý alymlary bolsa Türkmenistanyň nebitgaz ýataklaryna senagat ugurdaş suwlardan seýrek duş gelýän serişdeleri almak boýunça tehnologiýalary bilelikde işläp taýýarlamaga çagyrlylar. Garlyk dag-magdan baýlaşdyryljy toplumyň binýadynda tohumçylyk seçgi işleri babatda mallaryň ýokanç kesellerine garşy waksinalary taýýarlamak we olary ornaşdyrmak boýunça iki ýurduň hünärmenleriniň gatnaşyklarynyň geljekki ugurlary kesgitlenildi. Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri boýunça birnäçe anyk teklipler öňe sürüldi. Munuň özi nanodüzümli ýarym geçiriji organiki we organiki däl fotoelementleri, Fotodetektorlary taýýarlamakdan, Gün energiýasynyň hasabyna mikrosuwotulylaryny senagat möçberde ösdürmegiň innowasion tehnologiýasyny işläp taýýarlamakdan we önümçi ornaşdyrmakdan, galyndysyz, özbaşdak işleýän geliobiologik innowasion toplumy işläp düzmekden we önümçige ornaşdyrmakdan ybaratdyr. Derman ösümliklerini ösdürip ýetişdirmegiň we olary gaýtadan işlemegiň täzeçil tehnologiýalaryny taýýarlamak, azyklyk we dermanlyk üçin niýetlenilen kömelekleri ösdürip ýetişdirmegiň innowasion usullaryny özleşdirmek we önümçige ornaşdyrmak, oba hojalyk ekinleriniň hasyllygyny ýokarlandyrmak boýunça netijeli teklipler öňe sürüldi. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, täzeçil tehnologiýalaryň döwletimiziň ösüşi üçin oňyn binýat bolup durýandygyny, adamlaryň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyny şertlendirýändigini, senagaty, oba hojalygy ösdürmek üçin täze mümkinçilik açýandygyny we ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny berkidýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz bu ugurda türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň dowam etmeginiň we onuň üçin degişli hukuk, guramaçylyk binýadynyň döredilmeginiň, bilelikdäki taslamalara işewür düzümleriň çekilmeginiň we ýokary tehnologiýaly önümçiligiň döredilmeginiň, iň esasy bolsa, olara döwlet goldawynyň üpjün edilmeginiň zerurdygyny belläp, wise-premýere teklipleri seljermegi we hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryny durmuşa geçirmek boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ýurdumyzda doganlyk döwletiň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň häzirki zaman ulgamyna goşulyşmagyna ýardam etmäge gönükdirilen giň möçberli taslamalary amala aşyrmaga çekmek arkaly Owganystanyň durmuş-ykdysady düzüminiň dikeldilmegine yzygiderli goldaw berýär. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistan owgan meseleleriniň sazlaşykly çözgüdini işläp taýýarlamak boýunça halkara tagallalaryna işjeň gatnaşýar. Ýurdumyz ençeme ýyllaryň dowamynda iki müň on birinji ýylda döredilen Stambul prosesiniň çäklerinde sebit infrastrukturalary atly çärelere baştutanlyk edip gelýär. Şunuň bilen baglylykda, Owganystan boýunça sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyga möhüm orun degişlidir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň hem-de Owganystanyň daşary syýasat edaralary tarapyndan maslahata taýýarlyk görmek boýunça bilelikdäki işler alnyp barylýar. guramaçylyk we beýleki degişli meseleleri üstünlikli çözmek maksady bilen, ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde ýörite utgaşdyryjy topar döredildi. Garaşylyşy ýaly, forumyň işine dünýäniň otuz bäş ýurdunyň we otuz alty halkara guramasynyň, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen düzümleriniň wekilleri gatnaşar. Forumyň çäklerinde goşmaça çäreleriň hem birnäçesini geçirmek meýilleşdirilýär. Maslahatyň gün tertibiniň taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Gatnaşyklary ösdürmek hem-de söwda babatda hyzmatdaşlygy giňeltmek onuň esasy meseleleriniň biri bolar. Iki günlük duşuşygyň barşynda Owganystanyň gatnaşmagynda amala aşyrylýan energetika we ulag-aragatnaşyk ulgamlaryny durmuşa geçirmek, söwda, hususy ulgamy ösdürmek hem-de telekeçilik ugry boýunça işjeň hyzmatdaşlygy ýola goýmak ýaly ugurlara degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşylar.

Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, türkmen we owgan halklarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýandygyny hem-de hoşniýetli goňşuçylygyň baý tejribesine we köpasyrlyk taryhy-medeni umumylygyna daýanýandygyny belledi. Häzirki döwürde däp bolan dostlukly döwletara hyzmatdaşlygy ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde abraýly halkara guramalarynyň we düzümleriniň çäklerinde yzygiderli ösdürilýär. Döwlet Baştutanymyz Owganystandaky ýagdaýy diňe parahatçylykly ýol, syýasy-diplomatik serişdeler arkaly kadalaşdyrmak ugrunda çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň goňşy ýurduň durmuş-ykdysady we medeni taýdan dikeldilmegine netijeli kömek berýändigini, şu maksatlar bilen sebit we dünýä ähmiýetli iri düzümleýin taslamalaryň başyny başlaýandygyny belledi. Olaryň hatarynda Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirijisini gurmak, ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek we elektroenergetika ulgamyndaky taslamalar bar. Ýurdumyz owgan halkynyň parahat we abadan durmuşa ymtylmasyny gollamak bilen, Owganystana ýeňillikli nyrhlardan elektrik energiýasyny we suwuklandyrylan gazy iberýär. Doganlyk döwletiň çäginde durmuş maksatly, hususan-da, saglygy goraýyş we bilim ähmiýetli desgalary gurýar. Dürli hünärler boýunça ýokary hünärli işgärleri taýýarlamaga ýardam edýär. Şu ýyl Owganystanyň Balh welaýatynyň Mazari-Şarif şäherinde Türkmenistan-Bilelikdäki söwda öýüniň açylmagy üstünlikli ösdürilýän döwletara hyzmatdaşlygynyň aýdyň şanlarynyň biri bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Owganystana mundan beýläk-de ýardam berjekdigini hem-de bu ugurda halkara tagallalaryň işjeňleşdirilmegine goldaw berjekdigini aýdyp, wise-premýere maslahata ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmegi we geçirmegi hem-de degişli meseleleriň ählisini öz wagtynda çözmegi tabşyrdy. Soňra Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Nurberdiýewa şu ýylyň on dördünji, on altynjy oktýabr aralygynda ýurdumyzyň parlamentarileriniň toparynyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen Parlamentara Bileleşiginiň bir ýüz otuz ýedinji Assambleýasyna gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna bolan iş saparynyň netijeleri hakynda habar berdi. Bir ýüz otuz ýedinji Assambleýanyň çäklerine Türkmenistanyň Mejlisiniň Parlamentara Bileleşiginiň agzalygyna kabul edilendigi baradaky şatlykly habary aýtmak bilen, milli parlamentiň ýolbaşçysy Parlamentara Bileleşigi iri halkara parlament guramasy bolup durýandygyny we dünýäniň bir ýüz ýetmiş üç ýurdunyň we on bir parlamentara guramalaryň wekillerini özünde jemleýändigini aýtdy. Türkmenistanyň wekiliýeti Parlamentara Bileleşiginiň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň çagyrmagy boýunça bi giň möçberli foruma gatnaşdy. Demokratiýa hakyndaky Ählumumy Jarnamanyň ýigrimi ýyllygyna Biziň köpdürlüligimiziň umumylygy atly Kararnamanyň kabul edilmegi Assambleýanyň işiniň esasy netijeleriniň birine öwrüldi. Şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federal Geňeşiniň Başlygy bilen bolan duşuşyk barada aýdyldy. Hormatly Prezidentimize parlamentara gatnaşyklaryň berkidilmeginiň we giňeldilmeginiň Türkmenistanyň dünýä giňişliginde halkara düzümleri bilen alyp barýan syýasy-diplomatik çärelerini işjeňleşdirýändigini belledi. Parlamentarileriň daşary syýasat ulgamyndaky esasy wezipesi Bitarap döwletimiziň ählumumy meseleleriň çözgüdi boýunça öňe sürýän başlangyçlaryny gollamakdan we ony wagyz etmekden ybaratdygyny aýtdy. Türkmenistanyň Parlamentara Bileleşiginiň düzümine goşulmagy möhüm we jogapkärli ädim bolmak bilen, ol dünýä ýurtlarynyň parlamentleri bilen oňyn gatnaşyklary işjeňleşdirmäge kuwwatly itergi berer we kanun çykaryjylyk ulgamynda oňyn tejribeleri öwrenmek üçin täze mümkinçilikleri açar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly Prezidentimiz mejlisi jemledi. Hormatly Ministr Kabinetiniň agzalary, biz şunuň bilen Ministr Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirip gutarýarys. Nä men iltihady siziň her biriňize berk jan saglygy, alyp barýan işleriňizde bundan hem beýläk hem uly üstünlikleri, berkarar Watanymyzda, onda-da näme sagdyn hem ruhubelentligiň ýylynda bolsa, mähriban halkyma mundan hem beýläk hem gülläp ösüşi, tüýs ýürekden, arzuw edýärin.
Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanyş edýäris. Täşliýew hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň permany. Döwlet Akmuhammedowiç Täşliýewi başga işe geçmegi sebäpli Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly. Annaberdiýew hakynda. Rejepmyrat Kakabaýewiç Annaberdiýewi Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň on altynjy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşy Gurbanguly Berdimuhamedow karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ýustisiýanyň geňeşçisi Döwlet Akmuhammedowiç Täşliýew Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasary Baş müdirligiň başlygy wezipesine bellenildi. Ýustisiýanyň geňeşçisi Baýramnazar Allanazarowiç Gulow Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasary Baş müdirligiň başlygy wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň häkiminiň orunbasary Agageldi Meretdurdyýewiç Gaýyşykowyň üstüne ýüklenildi. Şu günler ýurdumyzyň ministrliklerinde, pudak edaralarynda, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde hormatly Prezidentimiziň Türkmenistan, Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň tanyşdyryş dabaralary geçirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň nobatdaky kitaby türkmenistanlylar üçin ýurdumyzyň baş baýramy bolan Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli ajaýyp sowgatdyr. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda ýurdumyzyň ykdysadyýet we bank toplumynyň wekilleriniň gatnaşmaklarynda Mähriban Arkadagymyzyň Türkmenistan, Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi. Tanyşdyryş çäresi turuwbaşdan işjeňligi bilen tapawutlandy. Onda çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň bu kitabynda Beýik Ýüpek ýoluna ajaýyp taryhy-medeni waka hökmünde garalýar diýip bellediler. Kitapda onlarça döwletleri söwda, maglumat we medeni gatnaşyklar bilen baglanyşdyran Ýüpek ýolunyň dünýä taryhyndaky ähmiýeti diňe bir türkmen halkynyň taryhynyň, ruhy gymmatlyklarynyň däl, eýsem, Diýarymyzyň geljeginiň nukdaýnazaryndanam açylyp görkezilýär. Bu barada dabara gatnaşanlar uly buýsanç bilen söhbet etdiler. Tanyşdyryş dabarasy Türkmenistanyň Jemagat hojalygy institutynda geçirilip, oňa ýurdumyzyň gurluşyk, energetika toplumynyň we Aşgabat şäher häkimliginiň işgärleri gatnaşdylar. Dabarada Mähriban Arkadagymyzyň täze kitabynyň taryhy ähmiýetine bagyşlanan çykyşlar diňlenildi. Mälim bolşy ýaly, kitapda Watanymyzda häzirki wagtda amala aşyrylýan we dünýä ulgamynyň sazlaşykly ösüşine täsir edýän Häzirki zaman taslamalarynyň gadymy nusgalary hakynda gürrüň berilýär. Onda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň dostluk we parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine esaslanýan döwlet syýasatynyň gözbaşlary hakynda aýdylýar. Gahryman Arkadagymyz öz kitabynda ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna, milli ykdysadyýetimiziň strategik pudaklaryndaky iri taslamalaryň amala aşyrylyşyna şaýatlyk edýän anyk maglumatlary getirýär. Milli Liderimiziň Türkmenistan, Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy Halkara nebit we gaz uniwersitetine geçirildi. Oňa ýurdumyzyň nebit we gaz toplumynyň wekilleri gatnaşdylar. Dabarada çykyş edenler häzirki zamanda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm ugurlary hakynda anyk düşünje berýän täze neşiriň türkmen jemgyýetiniň öňünde häzirki wagtda duran maksatlara we wezipelere aň ýetirmäge mümkinçilik berýändigini bellediler. Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitap öňe sürülýän başlangyçlaryň esaslydygy, delillendirilýändigi bilen tapawutlanýar. Dabara gatnaşanlar, köptaraply iş alyp barýandygy üçin milli Liderimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk toplumynyň işgärleriniň gatnaşmaklarynda Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynda geçirilen hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy hem ýokary ruhy galkynyşa eýe boldy. Onda çykyş edenler täze kitabyň berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň abadançylygy, mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi, ýaş nesilleriň watansöýüjilik ruhunda terbiýelenmegi babatda bahasyz nusgalykdygyny uly buýsanç bilen bellediler hem-de şeýle ajaýyp kitap üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugy we Intellektual eýeçiligiň bütindünýä guramasy tarapyndan uniwersitetlerde we ylmy-barlag institutlarynda intellektual eýeçiligiň syýasaty atly milli okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň, Oba hojalyk toplumynyň we Içeri işler ministrliginiň guramagynda Ojakdan başlanýar sagdyn jemgyýet atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.
Gepleşigimiziň başynda tanyş bolşuňyz ýaly, Ministrler Kabinetiniň mejlisinde häzirki güne çenli Watan harmanyny, oň önümçilik düzümleriniň döwrebaplaşdyrylmagynda öz beýanyny tapýar. Obasenagat toplumynyň zerurlyklary üçin döwrebap traktorlar, kombaýnlar we beýleki tehnikalar satyn alynýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň pagta meýdanlarynda welaýatlaryň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän we ykdysady taýdan amatly hasaplanýan özbegistanly öndürilen pagta ýygyjy kombaýnlaryň bäş ýüzüsi bökdençsiz hereket edýär. Ýeri gelende aýtsak, dünýä belli Klass kompaniýasy şu ýyl ilkinji gezek Türkmenistanyň toprak-howa şertlerine ýöriteleşdirilen üç tigirli traktorlary ýurdumyzda netijeli peýdalanylýar. Şunlukda, kuwwatly kombaýnlaryň ýyglan hasyly saklaýan bunk erleriniň Özbegistanda öndürilen görnüşiniň goşulmagynyň ykdysady taýdan bähbitli taraplary bar. Şuň ýaly täzeçil usullar arkaly taýýarlanan kombaýnlaryň hasyl ýygyjylyk tizligi ýokary, alynýan hasylyň arassalyk derejesi kada laýyk bolup, olaň ýurdumyz üçin bähbitli bolmagy Arkadag Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we paýhasly başlangyçlarynyň rowaç alýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Ýörite türkmen eken meýdanlarynda ýagentlenen kombaýnlaryň üçtügerli bolmagy, tehniki tygşytlylyk bilen bir hatarda, olaň dürli ölçegdäki keşlerde amatly hereket edip bilmegini, Şol bir wagtyň özünde täze kombaýnlaryň öndürijilik kuwwatlyklarynyň ýokary bolmagyny üpjün edýär. Muň özi Arkadag Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzyň obasenagat toplumynda alnyp barylýan işleň netijeli häsiýete eýe bolmagy, ýygym möwsüminiň guramaçylykly we ýokary hilli berjaý edilmegi ugrunda giň möçberli we hemmetaraplaýyn çäreleriň durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Häzirki döwürde dünýä belli Klas kompaniýasynyň traktorlaryna tirkelen Özbegistanda öndürilen pagta ýygýan kombaýnlaryň täze tapgyry ýurdumyza gelip gowuşdy we ol şu günler gowaça meýdanlarynda netijeli ulanylýar. Türkmen pagtaçylarynyň gazanýan ýokary üstünliklerinde bu düzümiň ýokary öndürijiligi bolan oba hojalyk tehnikalarynyň möhüm orun eýeleýändigini aýratyn bellemeli. Bu kompaniýaň sürüm we bejergi traktorlarynyň täze tapgyrlarynyň gelip gowşandygyny bellemeli. Ýokary öndürijilikli tehnikalaryň netijeli peýdalanmagy bilen oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan işleň netijeliligi barha ýokarlanýar. Şeýle-de, şu ýylyň dowamynda halkara derejesinde oba hojalyk tehnikalaryny öndürmekde ulanylýan John Deere kompaniýasynyň pagta we däne ýygýan kombaýnlary, sürüm traktorlary ýurdumyzyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän tehnikalaryň hatarynda möhüm orun eýeläp özüni gowy tarapdan görkezdi. Bu bolsa ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygyna we dürli ulgamlarda giňden tejribe alşylmagyna hem-de ylmy esasda ykrar edilen täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini has aýdyňlygy bilen äşgär edýär. Şu günler pagta ýygymy gyzgalaňly dowam edýär, her günde ak altyn tonnalar kabul ediş bölümlerine gelip gowuşýar. Indi hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň abadançylyk derejesiniň mundan beýlägem ýokarlanmagynyň bähbidine ýurdumyzyň pagta baýlygyny artdyrmak boýunça ekerançylaryň öňünde goýan şu ýylky wajyp wezipelerini abraý bilen ýerine ýetirmek üçin sazlaşykly we öndürijilikli zähmet arkaly ýygymyň depginini ýokarlandyrmak esasy wezipe bolup durýar.
Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda şu gün ýigriminji oktýabrda gündiz boljak howa barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyşalyň. Balkan welaýatyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk günbatardan tizligi sekuntda dokuz-on dört metre ýetýän şemal üwser. Howa ýigrimi, ýigrimi bäş gradus maýyl bolar. Ahal welaýatynda düýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda dokuz on dört metre ýetýän şemal üflär. Howa ýigrimi, ýigrimi bäş gradus maýyl bolar. Mary welaýatyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda sekiz, on üç metre ýetýän şemal üwser. Howa on dokuz, ýigrimi dört gradus maýyl bolar.

Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tilde sekuntda dokuz-on bir metre ýetýän şemal öwser. Howa ýigrimi bir-ýigrimi üç gradus maýyl bolar.

Mähribanymlar, şunuň bilen Watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüş öretlenýär. Ähli ösüşiň özünde bolsa halkyň bähbidi bar, çünki biziň ýurdumyzda Döwlet adam üçindir. Hoş sag boluň izleýjiler.